Gudden Owend, Dir Dammen an Dir Hären. Wien am Abléck d'Medie verfollegt, dee mierkt ganz séier, datt ganz vill spekuléiert gëtt iwwer déi nächst Regierungskoalitioun. Packen déi dräi Gambia-Parteien et nach eng Kéier? Kënnt csv mat an d'Regierung? Wa jo, mat weem? Mee wann nëmmen déi véier Parteien a Fro komme fir eng Regierung ze bilden, dann ass et eigentlech net wichteg, wie vun deene véier an der Regierung ass, well och eng csv mécht zu 90 Prozent exakt déi selwecht Politik wéi DP, LSAP oder déi Gréng. Déi véier Parteien ënnerscheede sech kaum vuneneen. Wann also eng adr net sollt an d'Regierung kommen, dann ass et eigentlech egal, wéi eng vun den anere véier Parteien an der Regierung ass. Méi interessant ass et fir doriwwer nozedenken, wat dann no 2018 op eis duerkënnt, wann d'ADR net sollt an der Regierung sinn. An als Beispill wëilt ech do iwwer d'Konsequenze vum Referendum vun 2015 schwätzen, an iwwer d'Entwécklungen am Beräich vum Auslännerwahlrecht. D'Asti hat bei hiren Neujooschwënsch dëst Jor gesot, mir sollten op eis Gesellschaft, déi op der Diversitéit berout, opbauen an déi Diversitéit, déi soll op enger pleine participation politique vun de Leit, soll déi opbauen. Dat heescht, dat de Referendumsresultat fir d'Asti keng Roll spillt. Och fir déi Gréng spillt de Referendum vun 2015 keng Roll. Den Här Minister Braz huet nach viru kuerzem um 100,7 gesot, datt hien weiderhin dofir asteet, fir en Auslännerwahlrecht oder en Awunnerwahlrecht, e Residentewahlrecht, wéi een et och ëmmer wëll nennen, hei anzeféieren, fir dat ze behiewen, wat hie mengt en demokrateschen Defizit hei am Land wär. Csv. De geet och op de Wee fir de Referendum vun 2015 ze ëmgoen a si huet am Oktober 2016 18 Punkte fir Lëtzebuerg virgestallt. Hir Virstellunge fir dat wat no de Wahle vum Oktober 2018 soll geschéien. A besonnesch interessant ass do de Punkt 14, well csv do seet, dat déi Auslänner déi et wëllen, kënnen direkt de Conseil national des étrangers wielen An csv stellt doduerch niewent déi lëtzebuergesch Chamber e gewielten Auslännerparlament. Lo muss een awer wëssen, datt d'Auslänner ganz geschwënn d'Majoritéit hei am Land sinn. A mir hätten also e Parlament vun de Lëtzebuerger, dat géing eng Minoritéit vertrieden, an e Conseil national des étrangers an enger amendéierter Form, en Auslännerparlament, en direkt gewielten Auslännerparlament, dat géing d'Majoritéit hei am Land representéieren. De Conseil national des étrangers, de Virstellunge vun der csv no, géing an der legislativer Prozedur vun der Chamber gehéiert ginn. Lo brauch ee kee Prophéit ze sinn an och net vill vu Politik ze kennen, fir ze realiséieren, datt deen, dat Auslännerparlament, direkt gewielten Auslännerparlament, ganz séier géing aner Revendicatioune stellen, fir e Pouvoir de décision ze kréien, well jo d'Majoritéit vum Land géing representéieren, fir net nëmme gehéiert ze ginn. An d'CSV huet also mat där Idee de Some fir Sträit geschaf, fir Rivalitéiten, aplaz d'Integratioun am Land ze favoriséieren an dat ze maachen, wat d'ADR seet, nämlech d'Auslänner ze invitéieren, fir d'Lëtzebuerger Nationalitéit ze huelen an domadder jo och all politesch Rechter hei am Land ze kréien. Ech mengen, et ass wichteg, wa mer also iwwert d'Konsequenze vun de Wahlen 2018 nodenken, datt mer och alleguer wëssen, datt d'ADR déi eenzeg Partei ass, déi garantéiert, datt dat Referendumsresultat vum Juni 2015 och respektéiert gëtt. Eng schwaarz-gréng Koalitioun géing et net respektéieren. Déi Parteie géingen et ëmgoen, fir iwwert en direkt gewielten Auslännerparlament eng politesch Matbestëmmung un den Auslänner hei ze erméiglechen. Dat schued eisem Land, et deelt eist Land an et géing de Referendum invalidéieren, wat e wierklech ondemokratesch Verhale vun enger schwaarz-grénger Regierung wär, Fir mech ass d'Conclusioun kloer, adr wielen heescht de Referendum respektéieren an ëmsetzen. Ech soen Iech villmools Merci fir d'Nolauschteren a wënschen Iech nach e ganz schéinen Owend.